Abusua yɛma mo akwaaba ɛba Hines TV wahyɛaseɛ ne sɛ dwumadie a yɛde brɛ wo Kwasiada yi ne Kwasiada biara anwummerɛ nonsia ɛkɔpem nonsia mpaamu na yɛte mu ama wo biam Benada anɔpa nondu ne fa kɔpem du baako pɛpɛɛpɛ Benada biara nti yɛagye berɛ na tena wo TV akyi na hwɛ wahyɛaseɛ ne sɛ dwumadie Me a medi dwumadie ho kyerɛ me edin a megye so yɛ Barima Ba Agyeman Ɔpamboɔ Dua Animni Ɛnɛ Onyame adom mede m'akyinkyinakyinkyini Hennes TV wahyɛaseɛ ne sɛ cream yɛ kyiniɛ a ɛba bɛpie Kumasi dɔte Kumasi dɔte Estate Junction dɔte na yɛba bɛpie school a yɛato din New Life Christian Academy a ɔpanin a Onyame nam ne so de saa school yi ɛbɛpie mu wɔ Kumasi ha no wiase yi mennim tokuro a na ɔman a ɔnwura mu na ɔbɛkyerɛw n'abrabɔ ahyɛaseɛ sɛdeɛ mpaninfoɔ adi kan ka sɛ ɔbrempɔn biara wɔ n'abakwasɛm na ɔkatakyie biara nso mfiti prɛko pɛ na ɔbɛyɛ ɔkatakyie. gye mu. Aduro yi mu gye berɛ na ɛne me barima ba Adwopapo Amboodua nsi nkonnwa na yɛne ɔpanin no mfiri nkɔmmɔ no ase. Wɔn a wɔagye berɛ na wɔasɔ dwumadie mu yɛ Gideon Hene Herbal Centre, Gideon Hene Herbal Centre, Gideon Hene Herbal Centre, ne nnuro a wɔde aba dwa no so bi nie, yɛwɔ Gido, Maramis ɛne ɛwɔ omintimrim ɛba mixture mesrɛ wo pɛ bi ne mmienu yɛnka mmom yɛnfa baako nya baako yɛka ne mmienu bom ne yɛanom gye berɛ na ɛtena dwumadie yi akyi nɛ hwɛ ma me meda wo ase. Abusua sɛdeɛ yɛdeɛ deɛ abɛgye nsɛwie mu yi ɛɛ covid 19 a ne din aane corona virus wobɛduru yi a yɛse bɛhohoro nsa daddy mankɔ aba wei deɛ me na mese maba abɛduru yɛse mehohoro me nsa wobɛyɛ no dɛn.

Yes, dekyɛm so hɔ. Yɛ a na wɔde bra abɔbɔ ma ɛbɔ dekyɛm so. Dekyɛm so nko na bra abɔbɔ ma. Ɛti ɛno ɛhɔ no ɛne ade nkwanta no emu wa kakra. Sɛ ɛɛ ɛmu wa kakra na ɛnwa bebree. Okay, because de bra abɔbɔ mu no ɛna edi anim ɛna dekyɛm so no ɛtoa so. Okay. Bra abɔbɔ mu no ne baabi a.

akyi. Me maame yɛ kuaponi na me papa kɔwaree me maame firi Nkran. Me maame firi Akuapem Bosom ase. Me papa firi Anhoa. Wɔyee Anhoa yi a, wɔwaree me maame wɔ Nkran. Wɔde me maame baeɛ no, na me maame adi 18 years ɛna wɔde no baeɛ. Na me maame tɔn bankye. Me papa yi ba baako. wɔ manhyia. Daddy, yɛ na yɛ hwɛ sɛ ɛɛ bankye wura ba ne baba wura ba deɛ. Ɛde abrabɔ ne nyɛ yizo. Ɛdi daddy, bɔ yɛ nkyerɛ mu. Wankasa, wofiri wani fii a wofiri brase no, na wodi sɛ. Ɛɛ, ma me mfa mfiri no sei. Ɛɛ, me maame ne me papa woo mma nsia. Mmaa mako mako nsia. Nsia. Mmaa mmiɛnsa, mmarima mmiɛnsa. Okay. Na me na metɔ so mmiɛnsa, nti ne yɛfrɛ me. Kofi Sarpong. Yɛn nyinaa ne yɛnim adeɛ, yɛfira nkoa, ɛyɛ me papa side, me maame side yɛ Kuapemini, na yɛn nyinaa ne yɛnim adeɛ. Come and trans, obiara paa sɛ come and trans, tete come and trans no, nyɛ nnɛ deɛ. Yɛn nyinaa paa sɛ, maame nko ara na metumi kɔɔ secondary school, ɛfisɛ me menyaa scholarship. Come and trans no, ho sɛ yɛn yɛtaa amene deɛ. Ɛnyɛ yɛn ne yɛdie. Ɛnyɛ easy, na nnɛ no yɛsesei sesei no, daabi. nokorɛ. Ɛɛ w'annya AA a wontumi nkɔ school no yɛ nnɛ yɛ a yɛse sei Ministry of Education kura ne wɔ Adum a ɛɛ Prudential Bank wɔ no ɛhɔ ɛna na ɛyɛ Ministry of Education na menya ɛyi scholarship commentary ase na metumi de kɔɔ secondary school kɔ no ho wɔ Kumase mewie six four ɛwɔ course de mewieɛ no mekɔyɛ adwuma wɔ pharmacy shop bi wɔ Edu. Saa berɛ no na wadi mfeɛ sɛn? Saa mmerɛ no na me wɔ bɛyɛ twenty, twenty one years. Ɔho. Nti na mesɛ wosi ɔbrɛ mu ntɛm? Aane, sɛ kyerɛ sɛ ohiani ba deɛ da biara no ɛwɔ sɛ Sene w'ani. wos, w'ani no asene dada. Ɛfiri sɛ berɛ a abɔbom sei no, wonim deɛ na meyɛ? Me maame tɔn bankye. Nti na aduane deɛ yɛne yɛnya bi wɔ fie anwummerɛ, deɛ fufuo deɛ yɛbɛnya bi adi. But school a wobɛnya mekɔ de kyɛm so so school de kyɛm so LA wahu sɛ ɛhɔ ɛnyɛ ako hɔ ɛhɔ ɛna de kyɛm so LA ɛhɔ na yɛwɔ. Jerry yɛmfiri mmra ɛberɛ a wohyɛɛ adwuma ase no, baabi a woka sɛ wohyɛɛ adwuma ase at the age of twenty no. Mehyɛ adwuma ase ɛ. Sɛnea ne madwa bebree gu. Ɛne yɛn kɔ yɛn. Ne madwa bebree gu. Because me firi dikyɛm so ɛle na me nyaa common entrance a me paase a me nyaa scholarship kɔ kɔ no wɔ odwuma ase no. Ɛyɛ nnoɔma bebree na nfɛɛ mu. Me me sɔre anɔpa na papa bi wɔ Mister Agye na ɔwɔ sika paa. That time na yɛwɔ adwuma kuo bi a bɛyɛ adwuma PWCC na yɛwɔ PWD. Na hɔ na na wɔyɛ adwuma wɔ PWD. Enti na anɔpa na masɔre na makɔhohoro ne kaa. Nti mehoro ne kaa wie a na wama me sukuu sika kaprɛ na mede kɔ de kyɛm Suele sukuu. Nti kakra kakra saa a ɛdi mu na mede kɔɔ tɛkɛndere sukuu yi mu. From secondary school no mewiee sixth form. Na yɛn tete no ansa na wobɛwie sixth form no yɛn na ɛteɛ nie. Mo sukuu president ɛbɛ gyegye mo Eh nsa gyam koraa deɛ na ɛyɛ me sɛ dabrɛ Sempoa Sɛtɛku na president de kɔ Nkran ne ayɛ obiara passport na yɛde abrɛ no nti before sɛ ɔbɛwie six form anaa form five no deɛ na wo passport ayɛ ready form five ne yɛde ama wo nti me me joinee bi ɛda biara no ɔkɔ na mo odum ase no eh yɛfa no sɛ ansa na ebi a Saturday off bi saa no na makɔ na makɔdɔ bankye fuel kakra na mede ɛnyɛ sika saa na mede dɔ yɛ a mede nyaa Me passport sika ɛɛyɛ bɛyɛ sen po a sɛtɛku ɛna mede ɛkɔ yɛɛyɛ. Nti na ɛbaa saa no na m'adwene wɔ so sɛ ɛwɔ sɛ metu kwan. Me nso so no hwɛ o, abrabɔ yɛ Nyame. Ɛne neɛ ɛwɔ sɛ wo ara ankasa no wobɛyɛ. Nyame deɛ ɔnyɛ mma wo. Ɔho. Number one, na me yare ahotutuo paa. Me GCE O-level, me twerɛ no Komfo Anokye D4. So ɔde ase. Would one invigilator one policeman? Ɛnyɛ sɛ ɛnɛ yi a biribiara yɛ kwa saa no. Enti no invigilator no kɔ kɔgye ɛwɔ Adum ɛɛ Ministry of Education ba a, polisini gyina me ho. Nea nti a polisini wɔ hɔ ne sɛ, sɛnea obi nkyerɛ me. Na Fɛɛsafo ma ebebisa sɛ wo yare betumi atrɛw bosea ɛ. Ɔhun se, ɛneɛ sei ne yɛbɛyɛ wo. Yɛde scream atwa me ho ahyia. Because me yare ahototua ma secondary school koraa no me ɛnnɛ me kɔ school a ɛkyena me da hospital. Nti D4 deɛ those days nurses ɛwɔ hɔ no ɛne doctors obiara nni me. Daddy eh, deɛ woka yi wobubu w'ani bu nkɔmpɔ kɔ akyiri a, ɛyɛ afe bɛn mu a? Asɛm a me ne wo ka yi yɛ fifty seven to sixty mu asɛm na me ne wo. Saa bere na Ghana bɛnya fahodie no. Ahan because yɛn yɛn koraa yɛfie no na ɔpanyin bi yɛfrɛ no Shaw Cross Kwame Nkrumah ɛreba airport ha a yɛn na yɛ school de kyɛm so yɛsa line saa. Wo, wote aseɛ? Tena deɛ ntoa soɔ. Ahaa, enti no, ɔn, mewɔ the history of ohia mu hia. Eh, eh, ɛhɔ na mefiri. Biribiara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ nka mɛtumi abɛduru sei. Ɛna ɔn, ma menka asɛm bi nkyerɛ wo paa, aha yie, atiefoɔ a yɛwɔ Ghana. Biribiara yɛ nyame biribiara yɛ nyame na ɛyɛ wrong honestly speaking biribiara wo ne nipa ɛkasa na ɛyɛ nyame na ɛyɛ nyame hwɛ woammoa ho a nyame ne ɛwɔ wɔ soro wɔno wɔ ma mɛboa. Dadi bi da ase yɛ bɛduru hɔ nanso yɛnhwɛ de ha um, ɔpanin uh, Sapon a ɔyɛ ɔsɔfo panin ɛwɔ Baptist London ɛnyɛ Ghana mm-hmm. ti dadi um, yɛhwɛ sɛ uh, woyɛ adwuma bi wɔ Ghana ha ansa na wotu to akɔ Buroni kuro so. Adwuma a meyɛeɛ no yɛ one nkunim pharmacy bi. Okay. Mewiee sixth form no, na mekɔ Ashanti, eh, mekɔ eh, eh, asɔre wɔ Akotiala Assemblies of God. Nti no, wɔn bɛyɛ announcement sɛ papa bi ɛrepɛ nnipa bi ama waba abɛyɛ eh, eh, pharmacy attendant. Okay. Nti yɛyɛ boys bɛyɛ five ɛna yɛkɔɔ yɛkɔɔ yɛ no me nko ara ne nipa a yɛfaa ho. Ha nti me startee pharmacy adwuma. wɔ first first ɛdan bi wɔ adum na yɛ SIC state insurance corporation wɔn na na ɛwɔ saa ɛdan no mu baasi sɛ deɛ so wɔn ayi akɔ bɔ mpata ɛhɔ wofi ɛ SIC dan so one two three wɔn na na ɛyi no wɔ mesan yɛ adwuma wɔ Ashanti library okay meyɛ adwuma nso wɔ Ashanti library culture center culture center nti mefiri hɔ no a seventy nine. ɛna me duru abrokyire. Nti that means sɛ um, wo firi Ghana in the year of 1979. 79. 1979. Nine. Dɛn na wo tu kwan a wo kɔ na wo wɔ obi wɔ hɔ a wo akɔ soɛ ne so anaa abusuafoɔ atena sɛ wo yɛ wɔ fa bi wɔ ha anaa wo papa bi wɔ ha nti kɔ na bɛsi ne so wɔ baabi a wo kɔ no ɔman bɛɛ so na wo kɔ wo tu wo tu no. Wokɔ pie yɛ? Ɛɛ, me pa wo kyɛw. Me too me tu ha no, me kɔ pie wɔ France. Okay. Because me bɛda a ɔwɔ bɛfa me no, ɔno France wɔ wɔ. Nti na wo wɔ obi wɔ hɔ a wokɔ si ne so? Ɛyɛ nokorɛ saa. Okay. Na me wɔ obi wɔ hɔ a me kɔ si ne so. Nti no, me kɔɔ France a me yɛ, wɔn de visa no maa me. Because ɔnam me sɛ Nyame anim ni, na me nim nwoma. Sure. Nti wo bisa me brɔfo o, twi o, me bɛtumi ne wo aka no yie paa. Nti me kɔɔ France. 79, 80, ɛna na Francefoɔ nso so no, July bia yɛ close the whole factory ɛwɔ France, na yɛbie ne September. Nti no, ɛkɔbaa saa no, mekɔ kɔgyee eh, London visa because na me nkurɔfoɔ nyinaa

France deɛ me dii one year pɛ. A year? Aye. Yɛn hwɛ w'abrabɔ within that one year in France. France no, abrabɔ no nyinaa na ɛyɛ den paa yi. Na ewiase no wo nim, ma me nkyerɛ wo adeɛ bi nnɛ. Jesus ɔba bɛ sɛɛvooe, w'ama a mɛyɛ master. Sure. Wonim sɛ Jesus nso kɔ ɔyɛ master o, but ɔba bɛ sɛɛvooe. Ɔsɛ akeem ɛnde soa to sɛɛb not to be a master. Akeem to de soa to sɛɛb not to be a master wɔde w'ani gu w'ahyɛaseɛ ne sɛɛ dwumadie so wɔ Hines TV na dwumadie yi sɛdeɛ barima ba bɛdi kan ma wanya ne nkaeɛ no yɛde ba w'akwan mu kwasiada yi ɛne kwasiada biara anwummerɛ nnɔnsia mpaa mu kɔpem nnɔnson na yɛasan asi so ama wo Benada anɔpa nnɔndu mpaemu kɔpem dubaako Benada anɔpa biara. Mesrɛ wo, gye berɛ na hwɛ na saa dwumadie wei sɛ wonya berɛ a, ɛyɛ adesua, ɛyɛ nkuranhyɛ, ɛyɛ afutuo, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ, yɛka sɛ awerɛhyɛmu ma mmabunu ne mmeranteɛ ne mpanimfoɔ a wɔn ani atɔ baha wɔ abrabɔ mu. Ɛyɛ obi sɛ. Abrabɔ no wapem. Ɛyɛ obi sɛ, Mekɔ a ɛnkɔ, na me koraa deɛ hwan na mennim no, hwan na ɛbɛsu me mu? Mesrɛ wo, ɛyɛ agyeberɛ. Nnɛ hwɛ w'ahyɛaseɛ nsɛe dwumadie ɛwɔ Hines TV. Me a medi dwumadie ho kyea me, di a megye so ɛyɛ barima baa Agyemang Ɔpamboɔ Dua. Yɛaboafoɔ a wɔsɔ yɛn mu ma yɛtumi de dwumadie ɛbrɛ wo da biara da ɛwɔ TV yi so ɛyɛ Gideon Hine Herbal Centre, Gideon Hine Herbal Centre, Gideon Hine Herbal Centre, Ɔnnuro a wɔde aba dwa so abie ɛne. Omintimmirim, Omintimmirim ne Gido Herbal Mixture. Mesrɛ wo, sɛ wowura pharmacy biara, drug store biara wɔ Ghana hanom a, wobɛnya yɛn nnuro yi bi atɔ. Mesrɛ wo, bɔ mmɔden na gye nnuro yi bi na ɛbɛboa wo pa ara. Nti Daddy, yɛnhwɛ mfiri ha. Ɛɛ, woakɔ akɔdi one year wɔ France. Woama yɛahu sɛ abrabɔ no, w'ankasa woboa wo ho, na Nyame nso ayɛ dɛn? Aboa wo. Nti yɛnhwɛ adeɛ, now wobɛfiri France, wobɛkɔ London. Woakɔ akɔduru London. Ɛnna de, ɛberɛ a wokɔduruu London hɔ no, ɛhɔ nso so no, ɛwom sɛ na wo mates no bi wɔ hɔ, wɔn a na wɔkɔɔ sukuu wɔ course no bi wɔ hɔ, na w'ankasa wokɔduruiɛ no, wofirii w'adwuma ase wɔ yi, ɛdeɛn adwuma ase na ayɛ no? Na adwuma pɛ koraa, na ɛte sɛn wɔ Obi Maa so? Ɛɛ, Obi Maa so no kyena no yɛ wo ankasa no w'abrabɔ a. Sɛnea wobesi abɔ w'abrabɔ. Ɛɛ, wo nokorɛdie. Ne Buroni ka baabi, hard working, sɛ wobɛtumi ayere wo ho ayɛ adwuma. Ɛno saa na ɔma me sɛn ɛbɛtumi ama woatena aburukyerɛ ho. France no, na yɛkyɛ paper. Nti bi a the whole dɔte ase yi nyinaa na wokyɛ paper. Adwuma a wokɔyɛɛ wɔ France no? Ɛno no, wonnya adwuma papa biara nyɛ te sɛ ɛno. Ɛndeɛ ɛno na woyɛ woyɛ distributor anaasɛ woyɛ. Ɛɛ ɛno bag hyɛ wo kɔn ho ɛna bag yi twa wo ɛna hɛn nti bia yɛ ha a ne yɛbɛgya paper no nyinaa agu ha na sɛ bia wokyɛ dɔte yɛ sei nyinaa wowie a yɛakɔgya bi wɔ buo kurom nti woduru buo kurom a na wokyɛ ne nyinaa wonam o nyɛ car na ɛde wo nam to obi advert paper ɛna wode wurawura afie afie mu ɛma yɛhunu sɛ o television yɛse yɛtɔn no sei yɛtɔn no sei nti ho advert paper ɛna wotɔn. Lord sɛ na nyɛ adwuma ketewa sɛ. Ɛ adwuma a wobɛyɛ na wobɛpɔn no wontumi nsan mma bio. A waa nso so me se me ara nso me san yɛ ɛdeɛ bɛn me san ɛyɛ yare ni ahotutuo ni. Nti na kyerɛ sɛ wotumi sɛ Nyankopɔn ɛna ɛde me ɛnam ma m'adeɛ nyinaa mu. Nti me bɛduu London no ɛna ɛkɔbaa sɛ. Mekɔpɛɛ adwuma. Nti adwuma no nso no, menyaa no adwuma bi a yɛfrɛ no Persengiz Bakeries. Na yɛyɛ paano. But meyɛ cleaner. Bibini deɛ ɛsɛ yɛ yɛ yɛ mma wo. Nti na woyɛ cleaner. Ɛyɛ wo daddy, Reverend Sarpong. Wokɔyɛɛ cleaner wɔ Bakery Centre hɔ. Yes. Wopepa ɛhefa ne hefa? Me pepa toilet twenty five toilet. Twenty five toilet. Toilet ɛna bakery ne nyinaa na bakery ne nyinaa nso toilet na ɛwɔ soɔ no yɛ twenty five because ɔmo sɛ broni deɛ woyɛ adwuma a obi ɛbɛdie wogye sɛ ɛyɛ paano no. Enti term biara no ɔsɛ sɛ toilet no dɔɔso, ɛna toilet no nso sɛ sɛnte mma, ɛna toilet nso da biara every minute yɛ ɔsɛ ɔkɔ soɔ sɛ ɔkɔ pepa soɔ because nipa no ɔba de ne nsa asaa bɛyɛ aduane ama nipa adi. Please let's share some experience at the in the bakery wei wa na wokɔe bakery. Ah bakery no ɛn mepa mepepa twenty five toilet a day o. Ansa na bɛrepue hɔ nyinaa, anyɛ sɛ magyae na mete hɔ. Me, me nko ara. Ɛso sene ha bɛyɛ sɛ the whole dɔte na ɛyɛ bakery no. Me na meka kyerɛ wo. Na nea ɛteɛ ne sɛ, cleanliness no, ɛɛm, nea ɛyɛ ne sɛ, ɛɛm, ɛɛm, adeɛ wei de sɛɛ koraa, ɛɛm. Mɔpim bakɛt no baako si ha, na yɛde baako bi nso akɔsi soro hɔ, na baako atoa so. Enti wo mɔpim nyinaa wie na wokɔduru ha a, baako si hɔ, na woatoa so wɔ hɔ, na woasan atoa so wɔ hɔ. Enti mmerɛ bi yɛyɛɛ meeting no, yɛyɛɛ sɛdeɛ yɛbɛtumi afa cleaners no bi, ɛna ne nyinaa hwɛ o. Ma menkyerɛ wo mu. Ɛha adwuma no, deɛ nti a woyɛ a wobrɛ no no, ɛɛ, adwuma a wobɛyɛ a wobɛdua adwuma ha a wobrɛ nie. Ɛhɔ no, obiara yere ne ho ayɛ adwuma.

How how were you able to cope with it? Na anhyɛ ah, wo dwene sɛ wo maame tɔn bankye wɔ fam. Ɛna wo papa nso so ayi baba. baba. Ɛna Nyankopɔn de wadu abu. Ɛnti wo nya kora a wobɛyɛ. Na ɛbrɛ ɛne fa sɛ mehu sɛ ɛbrɛ Ɛne ɛka sɛ stress a na wofa mu ɛnɛ te sɛn? Ɛn sɛ stress no deɛ wode bɛto nkyɛn. Ɛn sɛ ɛsɛ sɛ yɛ a wobɔ mpaeɛ. Me kasa yi menni paper o. Nti me bɔ mpaeɛ sɛ yɛmfa mma fie. That is number one. Me maame abɔ bankyefoɔ bosea ɛna me aba aburukyire. Me ntua nwiaɛ. Nti adwuma no koraa no a wanya no koraa no ɛyɛ wo dɛ sɛ wobɛyɛ. Na wanya sika ɛde aba Ghana aba abɛtua wo sika. Enti eduu mmerɛ bi koraa no, me mede me nɔma kɔbɔɔ hɔ sɛ obi a mma adwuma ayɛ mfrɛ me. Enti obi a mma adwuma no ne afrɛ me na makɔ akɔyɛ. Mmo! Enti eduu baabi no, wɔmaa me cleaning survisor. Enti sɛ wobusa bra bɔbɔm dekyɛm so kuro furom Boys yɛ baa lɛndi ni nyinaa yɛ sɛ opa kɔ kopjo hɔ. Ɛna yɛ kiri. Around de bɔ kyi yɛ. Ah asɛm a mani okura yɛ around bɛ 85, okay. 86 mm. to 90 mu hɔ. Nti me ne boys no ɛtena ase a me se wo wo ni pepa ma nyɛ pepa nti no wo wo deɛ no gye wei kɔ yɛ adwuma gye pepa wei kɔ yɛ adwuma saa na ne yɛ de yɛ na wɔn nso sika no etua ba mɛma account mu. Bosome na mafrɛ wo sei na woanya sei na woanya sɛ wo ara wonim nti ma papa yi a yɛfrɛ no Alex yi ɔmmɛsi wo dan ama wo nti memaa wɔsii nnipa bɛyɛ eight dan de maa no wɔ Ghana ha so ho nti no abrabɔ no deɛ ɛnyɛ easy saa. How did it got your call? Wankasa wo calling no as ɔsɔfo no? Ɛkwan bɛn na ɛfaa so baeɛ? Ɛyɛ seven. Okay. Obi a wosom Awurade. Jesus se I came in to serve. Ma me nkyerɛ wo ne nti a mɛyɛ ɛhɔ. Efie one two three four London na ɛhɔ ɛyɛ Baptist asɔre. Na na anɔpa biara na me kɔ hɔ na ma me gyina. London no which city ɛwɔ? Ɛɛ London na me ne wo kan yi asɛ sisi a na ɛyɛ Walthamstow. Okay. Walthamstow no. Ɛna metuu yɛ saa tam deɛ sɛ might be ten years fifteen years te me ara mebɛtɔɔ me dan wɔ Leighton na Leighton hɔ no one two three four houses no na ɛhɔ na ɛyɛ Baptist asɔre nti na anɔpa bɛyɛ na osia na megyina hɔ buroni no baa yɛ apɛ obi edan na na mede mika no ma awuram na mapepa hɔ maprapra ɔta bibia nkonnwa so bibia na mayɛ ne sɛ meyɛ mo Me no, adeɛ a na mereyɛ no, na m'adwene nni so sɛ mereyɛ sɛ yɛmfa me nkɔ sɛ yɛ menkɔhwɛ Nyankopɔn adwuma. No. But na m'adwene ne sɛ, mohu sɛ yadeɛ no nti na menom nsa paa. Because menom nsa no a na yadeɛ no, ahotutuo no, na agyaa me ya. Ɛhɛn. Na mepɛ sɛ me run away from drinking. Because me nnamfofoɔ no bɛba abɛfrɛ me Kwasiada a meyɛ akɔnom nsa. Nti mempɛ no saa nti na mekɔ asɔre hɔ. Nti saa na meyɛ for the past three years. Sɔfoɔ no bue, Sɔfo Buroni, wɔbue yɛ ara pɛ na meyɛ deɛ bɛn na mewɔ hɔ no mapepa wo. Saa, Buroni de n'ani to hwɛɛ me saa for three years. Ɛna ɔrepɔɔto maa the whole London Baptist Union no General Overseer a yɛfrɛ no McBain. Me, wɔka kyerɛɛ no menni hɔ. Sɛ aberanteɛ bi ne bɛ tuntum bi wɔ hɔ, da bi a mɛbie pono bi a na ɔno adi mirika na ɔbɛpepa yɛ pɔne a na wabɛyɛ sɛ. Ɛna wɔn de lɛtɛ maa me sɛ mahunu sɛ Nyame adwuma no me meyɛ deɛ bɛn? Me kɔn dɔ Nyame adwuma no nti me mɛyɛ deɛ bɛn? Yɛde me kɔ university no makɔ sua Nyame adwuma nea nti a ɛmaa me wɔmaa me scholarship maa me kɔɔ saa Spurgeons university no no. Nti na sɛ wo w'asɔfodie no. Ɛnte sɛ Ghana deɛ a yɛse ɔfrɛ wo nipa no so na Nyame afrɛ no, but wo deɛ no it was through seven. Nyankopɔn adwuma a ɔde ama y'asɔfoɔ sɛ yɛnyɛ ɛne sɛ number one wo wobɛka Nyame asɛm ama nipa no asakra na waba abɛyɛ Nyankopɔn abɛdi Nyame because let me tell you one thing Ɛyɛ nnoɔma a yɛbaa ewiase Nyankopɔn ama yɛ two things ɛyɛ bɔne ne papa nti yɛn asɔfoɔ no yadeɛ ne sɛ yɛbɛkyerɛ obi ama no asakra afiri bɔne no ho na waba abɛyɛ papa because in future no wɔbɛwu wɔwu a wɔbɛyɛ deɛ bɛn wɔbɛkɔ ɛɛ sɛ Nyankopɔn ɛngɛɛgye no. Enti no, sɛ wɔbɛgyaagye no na wakɔ soro ahemman mu no nti no, yɛn asɔfoɔ no, our duty is, sɛ yɛbɛyɛ deɛ bɛn? Yɛbɛkyerɛkyerɛ kwan no. Teddy, let's come back to um, um, the cigarette and then uh, alcoholic wei na na wofa no. How, uh, it take you for how long to be in that situation? Ɛno yɛ deɛ, it take him koraa na ma wɔ primary school. Hey! Eh, sɛ yadeɛ no ɛyɛ me no madi five years. So you started taking in alcohol and. Ah, alcohol no me me na me ka kyerɛ o. Sɛ me papa ɔyɛ kɔwinsani. Mm. Me papa no wɔ no no ɛyɛ baba ma nhyia. Ɛnti no wɔ no nsa na ɔwɔ nom. Na ne ba ɛho yɛ ne ya. Ɛndeɛ ɔbɛma wɛ ɔnom ne nkɔ. Ah, wɔ wɔ nom a that time yɛ to APC APC na yɛ sɛ mpoa. APC no yɛ yɛ boom sei na ma we na me me ma nom nsuo ɛ anfa anom aduro da ɛ yɛ apɛtɛsɛ na me de nom aduro. Ɛdi ɛɛ ɛbi ka sɛ ɛneɛ sɛ ɛde wo wura tebea bi mu nsane ne sigaret no ɛde wo wura tebea mu ana wo mpɛ. Ɛɛm nsane ne sigaret no na me yɛ obi a me nom paa because of yadeɛ no nti na ma me nkyerɛ wo adeɛ bi ɛɛ me duru land 79 80 no mu no. Ɛna me me du September, n sɛ December nso so deɛ awɔ no wɔ hɔ paa nti awɔ no baae na me ka mu te sɛ kraman no. Ɛna yɛ ba bɛfaa me ɛde me kɔɔ hospital. Nti yɛde me kɔɔ hospital no tie anwanwasɛm a ɛwɔ mu. Yɛde me kɔɔ hospital no ɛna ɛkɔyɛɛ sɛ wɔn huu sɛ ɛyɛ rheumatism no. Wɔn mu ɛhɔ wɔn frɛ no arthritis. Wɔn huu sɛ ɛyɛ rheumatism wɔn ne wɔn yɛɛyɛ. Wɔn de me hyɛ ɛɛ adaka bi mu ɛte sɛ efundaka. Ɛna nhoma bi tuatua ho. Ɛna yɛma yɛwɔ me injection. M'ani ante bio. Me deɛ me hu yɛ ara ne sɛ na ma da adaka no mu for four yi ɛɛ eh, four hours. Four hours. Nkyɛ ɛɛ eh, adaka bi mu ɛte sɛ efundaka. Ɛna nhoma bi tuatua ho. Ɛna yɛma yɛwɔ me injection. M'ani ante bio. Me deɛ me hu yɛ ara ne sɛ na ma da adaka no mu for four yi ɛɛ eh, four hours. Enti wɔn yii adaka no. That is the end of ahotutuo no. Ayera koraa. Ayera koraa. Key word ɛyɛ serving. Serving. Sɛ wo serve obi. For after the forty years a owura yɛ ka ne sɛ asɔfodie mu no. Um, how do you manage to come back to Ghana? In Ghana no deɛ me ba na yɛ me pension nti na ɛma me baeɛ because pension no na me nso ɛwɔ biribi te sɛ. Number one, hwɛ baabi a mete nea nti a me baeɛ a mebɛtee sukuu mu. Mepɛ nkwadaa asɛm. Nyankopɔn, wɔ se, Monyaa mmofra yi kwan yɛmmra me nkyɛn, na yɛsei na soro aheman yɛ bo mo dea. Enti mehunu sɛ nkwadaa deɛ ɛwɔ sɛ metumi boa nkwadaa, mede nyamesuro

Ɛyɛ a na ɛyɛ den paa. Let's see from the scratch a wo startee New Life Christian Academy School no. Did you face any challenges in establishing such a putting up such a big school like this? Ɛɛm hmm Ghana ha sei no biribi a wobɛyɛ ha biara ɛyɛ den. Ɛɛ me me deɛ deɛ mehunu no. Nokorɛ. Hwɛ sɛ maba. Ɛduru mmerɛ bi Amaa bi Frank, memfa nsie, tikyani koro a ɔkyerɛ nkwadaa nketewa no adeɛ no, ɔwɔ mu ka nipa a yɛde akyɛ wɔn baage mu sɛ ne ne maame ba a wɔmma nnum deɛ no na wɔaboaboa ano na ɔde kɔ fie because ɔyɛ Ghanani nti. Buroni bɛn na ɛbɛyɛ akwadaa ketewa a yɛde ka nipa ama no? Ɛnna hwɛ akwadaa no, awia, fa ma no nnom. Fa, fa ma no nnom no, wɔaboaboa ano ara bɛyɛ 30.

a atumi kura wo mudie ama wo yieyɔ ne wo kɛseyɛ abɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi. Ɛyɛ secret. Me secret yɛ nokorɛdie a mapeke from the Bible. And from the white men. From the white men, not from the black. School yi motto Ɛyɛ Isaiah H. 18. Yɛnhwɛ wo secret that has sustained you till this level. Ɛno sɛ nokorɛdie. Nokorɛdie. Ɛne adwene pa. Ɛne adwene pa. Wode aseɛ hwɛ o. Me secret in life nyinaa ne sɛ wogyina aburokyire a ɛkyɛ a na afa buroni life a w'ani mmiri sika. W'ani mmiri sika. Adeɛ a w'ani biri ne sɛ ɔbɛkɔ wo pension. Nti daddy um me mmisa wei na bere a yɛde reba awiei no um wo baa Ghana yi aside the school wo wɔ adwuma bi a wo san runne? Aah me nni adwuma biara me I don't intend sɛ mɛnya adwuma biara because Ghana nyɛ nokwafoɔ wɔn a wɔyɛ nokwafoɔ no sɛ wo kɔ bie adwuma no de sika kɔ kɔ bie adwuma no koraa wɔn bɛ buo adwuma no sɛ adeɛ biara wɔpɛ sɛ wɔwia anwa koraa yɛpɛ sɛ yɛwia de kɔ fie. mo mo ti ase sukuu yɛ a me me wɔ ɛwɔ nsɛ me me brɛ paa so ɔba yɛ wɔ nsɛ me brɛ paa ɛhɛn me me brɛ ɛkyɛ sɛ me ne Ghana foɔ na ɛyɛ adwuma. Nti daddy um um yakasa nyinaa me nte sɛ wabɔ wɔ ho ka ne din anaasɛ wo mma din ɔpani um mfiri dodoɔ yi nyinaa no me gye di sɛ wowɔ yere ɛwɔ mma. Mm. Wo mma dodoɔ yɛ sɛn na ɔmo wɔ he ɛwɔ abrabɔ yi mu. Ah me mma no ɛyɛ four. First one no yɛ doctor wɔ London that is Claudia, Malisa yɛ lawyer wɔ London, Zana Christabel aba hɔ no ɔwɔ Accra sisei ɛna last born no yɛ Kwadwo Sapong ɔno nso wɔ JHS two ɔno ne last born na me yere nso yɛ Lisbeth Sapong. na hɔn nso yɛ edwuma wɔ St. Louis Secondary School do. Na abrabɔ no, wɔhunu sɛ atɔ baha a ɛnkɔ a ɔnam ma asɔfoɔ yi aka wɔn asɛm yi agye wɔn sika ɛne nnɛ deɛ ɛde aba tv so akɔmfoɔ sɛ mfagye sika ebi sɛ ɛsɛ tu mmabunu no fo sɛ abrabɔ no sɛ ɛteɛ ɔn bible koraa se Life begin at forty nti forty no afei na na wo begin wo life o ɛnso ɛha twenty five ɔpɛ sɛ ɔyɛ sikani na ɔda ne kaa mu but let me tell you one thing sɛ wosa na woyɛ sikani adi nti nyame ama no ama saa wobɛwu ntɛm nea nti a bɛwu ntɛm no ne sɛ wo aborosan wei yɛ wo deɛ woyɛ twenty five years wobɛwu ntɛm wɔyɛ a wobɛwu ntɛm no ne sɛ Wo anka Kwasiada wo maame koraa wɔkyɛn wɔn wɔne na ɛyɛ emu tuo ɛka mu tuo ama mo nanfofoɔ ne mmaa yi wɔn ahyehyɛ yɛ trousers ɛɛ aba de nkaa atotototo yɛ nan na yaba abɛdi mu tuo yi mo awe mo nsa papa bi Mowie a, monsɔre akɔ ayie wɔ mampɔn. Wosɛ woabobo wo kaa no, wode bɛkɔ akɔtɔn mampɔn kunu mu na woda mu. Yɛse Asumasi sikani wawu na ne maame na ɛyɛ no saa. Sɔfoɔ na ɛbɛka akyerɛ no saa. Asɔfoɔ no afutuo no na mede rema wo. Enti ɛnye sɛ wowɔ 25 years, 30, woyɛ w'adwene sɛ wobɛnya sika. Sika aniberɛ. Ɛne wei ɛ Ghana wɔ bi koraa wɔ twenty five years ɔsɛ adwuma a wɔyɛ sika sua ɛna sei na ɛyɛ na sei na ɛyɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ Nyankopɔn ɛbuilde wo ɛyɛ kakra kakra kakra nti adwene no ɛdu baabi sɛ wɔde sika hyɛ wo nsa a wobɛtumi amanage no yie saa time w'adwene nsoso no ayɛ dɛn ayɛ mature na wɔde aseɛ twenty five years deɛ kɔfa sika ma wo deɛ ɛdeɛ ade na wobɛtumi ayɛ wonni adwene obi bɛka sɛ o M'adwene, me, mɛtumi ayɛ sei, ɛyɛ w'ano na woreka. Wo calculation. Enti Daddy pɛ sɛ ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛm, asetena yi ne wiase abrabɔ no, ɛyɛ anidahɔ ne adwenem teɛ ne nokwaredie ɛne ɛde nte wiase ne ɔsom. Som, som, because Jesus baa yɛ no wɔse mebɛsom mo. I came in to serve, but I didn't come in to basa. Ɛbɛrɛ wohwɛ wahyɛsɛ ne sɛ wɔne next team no, ɛyɛ abɔmmɔden sɛ wobɛma ɔsom atena wo mu na wɔnya atu ho akyɛ ɛwɔ abrabɔ yi mu. Baabi biara bɛkɔ biara, mesrɛ wo, Kwasiada yi ɛne Kwasiada biara, anwummerɛ nonsia mpae mu kɔpem nonson, mesrɛ wo yɛ atena wo TV no akyi. Ohenes TV, 6:30 to 7 o'clock PM. Ewie a yɛbɛsan abɔ repeat de ama wo. Ɔsi a Benada anɔpa 11 thir 11 o'clock to 11:30. Benada anɔpa 11 o'clock to 11:30 na yɛde dwumadie no nyinaa nso asi so de ayɛ dɛn de ama wo. Me a medi dwumadie mu kyea me. Edin a megye soɔ yɛ Barima Ba Agyeman Ɔkwamboɔ Dua. Na wɔn a wɔsɔɔ yɛn asene ma yɛtumi de dwumadie brɛ wo yɛ Gideon Hene Herbal Centre. Gideon Hene Herbal Centre a wɔde Ominti Mirim ne Candymis ne Gido Malamis de aba dwa so na de sɔ yɛase na ma yɛtumi de dwumadi yi brɛ wo. Mesrɛ wo, mede aseda rema mpanimfoɔ yi. Meda Dɔkta Gideon Hene ase. Dɔkta, Onyankopɔn nhyira wo paa. Na mada Manager Ab Solomon, Manager Solomon ase, Manager Onyankopɔn nhyira wo paa, ɛne obi biara nso a wogye berɛ sɔ yɛn asene, boa yɛn, gye berɛ hwɛ yɛn dwumadie yi Kwasiada ne Berada biara, na mede ama me production team, me camera man, me Editor, ɛne me makeups artist, ne obi biara, Onyankopɔn nhyira wo.